Good morning, anuanom ne adɔfo. Mema obi bi akye ɛba uh, bɛma ɛbrɛ bɛma ɛyɛ mmɔbɔ nkɔmmɔ twitwi so. Yɛnhwɛ adeɛ bi sei. Ɛwɔ twerɛ no mu ɔse sɛ woyi nyamesom pa firi hɔ a ahonidie mapa ɛna ɛwɔ hɔ. Na ɛyɛ a na mesrɛ bisa sɛ, adɛn na sɛ ɔbaa ɛkɔ awareɛ na sɛ ɔkɔfa barima a ɔdi ne ho ni, menka ne saa, anaa ebia ɔpɛ life a, na yɛama yɛ asɛ yɛ werɛ afi deɛ twerɛ no ɛka no mmom by na yɛatɛn ne ɛretu ɔbaa no ɛkwan bi so no afutu bɔne anaa yɛkyerɛ ne sɛ baabi a ɔde ne ti akɔwura no kameya pɛ aka sɛ yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ ne sɛ ɛnyɛ ɛne sɛn sɛ bɛrima di ne ho ni na ɔne ne yere te anaasɛ ɔbaa esi so na ɔware na ɔkɔfa bɛrima a ɔdi ne ho ni a mpɛn pii deɛ a na nnipa no bi taa ka sɛ ah Barima yi deɛ ɔmmoa wo o, ne tenten ne tiatia ne sɛn? Ɛfiri sɛ, ɛyɛ a na nnipa dodoɔ nyinaa wɔ adwene bi da wɔn tirim sɛ, bɛrima a ɔdi ne ho ni anaa ɔpɔ ɔbɔ life no anaa ɔpɛ life no, deɛ nnipa pii taa ka ne sɛ, saa mmarima no nhwɛ mmaa. Anuanom, ɛɛ mmarima ɛbrɛ, mmarima yɛ mmɔbɔ. na anka ewiase deɛ wobɛnya ne sɛ wasi so ɔbaa na anka woware na wobɛnya bɛrima a ɔdi ne ho ni anaa bɛrima a wode ne kyerɛ a ɛyɛ yie ɛnso bɛrima bɛyɛ wei nyinaa anaa bɛrima bɛtu saa na mmɔ wei na yɛasesa ne din a meka sɛ mɛka sɛ ne din a ɔwɔ no anaa yɛde din foforɔ aka ne din ho ɛfiri sɛ ɔdi ne ho ni anaa ɔpɛ life ɛmɛ mɛ brɛ ɛmɛ ma yɛ mɔbɔ yɛn hwɛ adeɛ bi sei ɔba kɔ aware pa a yɛbɔ se yɛbɔ gye ne so fi sɛ wakɔ aware pa ada na bɛrima deɛ ɛkɔ aware pa a na yɛsesa ne din ɛde din bi ataa ne din ho sɛ ebi a ɛɛ sɛbi ɔpaadeɛfoɔ na ewiase hwan ne kyirifo asɛmpa ɛkɔ do. Mmɛmɛbrɛ o, mmɛma yɛ mɔbɔ. Yɛhwɛ adeɛ bi sei. Ɔbaa ne barima te. Ɔbaa wɔ ma dada, barima wɔ ma dada. Ɛna wɔn ate wɔn ase na wɔn aware. Awareɛ fie no, sɛ ɔbaa ba ɛyɛ bɔne a, na sɛ barima kɔka a, na ayɛ taboo anaa ayɛ abomination. Sɛ barima ba deɛ ɛyɛ bɔne deɛ a, ɛno deɛ amansan nyinaa wɔ kwan sɛ wɔn ka efisɛ wɔyɛ bɛrima ba ɛna ɔde n'aba aware ase ɛmɛmɛ bere o ɛmɛma yɛ bɔbɔ yɛhwɛ adeɛ bi sɛ sɛ nyame hyira ɔbaa no ɔto ne nsam na ɔwɔ bi na sɛ ɔde boa bɛrima ɔne ne te anaa mɛka sɛ ɔde boa ne kunu a na sɛ wantumi ankana no antum anaa odi ne nkɔmmɔ ma epie firi awareɛ fie no duru abɔntene a, mpɛn pii yɛ a na afutuo a ɛnamfoɔ ne nnua de ma no no, ɛyɛ afutuo a mɛka sɛ sɛbi ɛgu awareɛ. Na sɛ bɛrima deɛ ɛwɔ bi na ɔhwɛ ne yere sɛdeɛ bɛrima bɛhwɛ ne yere biara deɛ a, ɛne ɛsi ne kwan so a no no. Ɛmɛma biro, ɛmɛma yɛ mɔbɔ. yɛnhwɛ adeɛ bi sɛ yɛwɔ kurom ha yi sɛ bɛrima ne n'awareɛ ne yere awareɛ ɛsɔ anaa biribi ada n'akwan mu a wotumi nya mmaa bi a ɛpa asɛm na da biara no they pop their nose into people's affairs na wɔn ka nsɛm bi a mɛka sɛ bi a wɔn nim sometimes ebi kura tumi chipu in sɛ. Maame asomasi anaa sista asomasi, hwɛ na wamfa wo mma sika ammoa wo kunu o, anaa wamfa anhwɛ wo kunu o. Meanwhile no, wobɛkɔ mu no na saa nipa no a ɔno ɔretu foɔ no, sɛ sɛbi yɛtumi benefit biribi firi mma sika mu deɛ a, na nka ɔno na nka ne mma koraa dɔɔso a ɛsɛ nkotumi de ne mma sika. yɛ biribi but wobɛhwɛ mu no na ɔno ara ne personal life a ɔde te asase so no ne ma sika ntumi make impact bia wɔ ɔno ara ne life nso na ɔregya hɔ abɛtu obi fo sɛ ɔnhwɛ no ɔmfa ne ma sika ammoa ne kunu anaa ɔmfa nhwɛ ne kunu na mebusa sɛ sɛ bɛrima deɛ ɛyɛ adwumaden ɛkurodua yi mu mmarima bi kɔ night ebi kɔ day sɛ bɛrima yɛ adwumaden na sɛ sika ba ne nsam anaa ɔyɛ adwumaden na ɔnya ne sika a mebisa sɛ mpakyɛw bɛrima deɛ ɔmfa nhwɛ ne yere anaa ɔmfa nhwɛ ne yere ne ne ma ɛmɛma bere o ɛmɛma yɛ mɔbɔ na meda bere biara a deɛ meka ne sɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa na ɔba asase so na ɔdom akoma nyankopɔn yɛ wadom na sɛ wonya barima a sɛbi okuta etire a yɛde fa adwene ba ɛnyɛ tire a yɛde we adwe a na wada onyankopɔn ase ɛfiri sɛ saa mmarima no yɛ a wɔn ntaa nnɔɔso wɔ asase so na saa mmaa no so a mɛka sɛ wɔn atumi tena ase ɔbaa tumi tena ase na wɔde saa de sɛ me deɛ mɛsi so yi mɛware barima a mekyɛn no mɛware bɛrima a me ne ne age yɛ pɛ anaa mɛware oluman a ɔkyɛn me bɛyɛ twenty five years anaa thirty years ɛyɛ wa wo decision ɛyɛ wo choice but ɔbaa bɛtu saa na mo wɔ nyinaa wie no na deɛ ɔte ho no ɔno aka atum na ɔyɛ proud sɛ deɛ ɔte ho no n'ani sɔ ɔyɛ okay no saa ɔbaa koro yi ara so bɛsan ayɛ ne ho dua buroni aintafeɛ ne nua bi anaa n'adamfo bi awareɛ. simple because sɛ aware no a ne nua na n'adamfo no wɔ mu no ebia na ne nua na n'adamfo deɛ ɔkɔɔ wit bɛrima a wɔkyɛn no anaa ɔkɔɔ bɛrima a ɔne ne yɛ the same age nti ɔtena ase na eduru baabi a na ɔde nneɛma bi compare nneɛma bi a na a little jealousy ahoɔyɛ kakra ɛwɔ ne sɛ mpaneɛ but ɔntumi voice out ɛmɛka no korɛ Nti afutu ɔbɔ nsɛ da biara no ɔtu. Ayɛ a ɔdi nkɔmmɔ, ayɛ a ɔ advise n'adamfo anaa ne nua no, but na ɔdi yaw nkɔmmɔ, ɔdi afutuo ɛɛ yaw afutuo ɛna ɔde rema ne nua anaa n'adamfo no. Just because sɛ ebia asetena na ne nua adamfo no ne bɛrima no te anaa bɛrima no mmɔden ma a ɔrebɔ ɛboa saa ɔbaa ɔne ne ti nti no ɛha no but ontumi mmɛka nti no ɔbɛfa kwan bebree so na ɔde adi nkɔmɔ a ɛnsɛ ne mfata na me ne nyinaa no yɛ ana sometimes no ɛyɛ me sere na ɛsan yɛ awerɛho ɛfisɛ saa mmaa no nyinaa no me I call them sɔgerika balking ladies sɔgerika balking ladies eh, de sɛdeɛ da biara meka no eh, kasatwetwe ne nkɔmmɔ yi ah, yɛnyɛ ne sɛ yɛde bɛnya obi kasatia anaa yɛde obi anim bɛyɛ fam but abere bi yɛtrae sɛ yɛbɛtenetene yɛn ho ne akyerɛkyerɛ yɛn ho nneɛma na nnipa bi di nkɔmmɔ wɔ baabi anaa woka asɛm bi a ɛmmoa barima bi asetena ne n'awareɛ a sɛ bi wode adwene ayɛ dɛn ato ho ɛfiri sɛ mekae sɛ berɛ bi me papa ka sɛ mekyerɛ me sɛ ɔba a ɔnim nyansa paa no ɛyɛ a na ne kunu suro no anaa ɔba a ɔnim nyansa no sɛ ɔma abrabɔ ɛyɛ ne kunu mmerɛ nti mɛserɛ yɛsusu ma mmarima mmerɛ ne nsusu ma mmarima ɛnyɛ mmɔbɔ ɛwɔ asase so yɛnhwɛ biribi te sɛ ɔbɛkɔ awareɛ ɔba dada ebia baako, mmienu anaa mmiɛnsa na ɔde akɔwura awareɛ mu. Barima de ɔdɔ ne anigyeɛ ne fɛw so bɛgye ɔbaa no aware no, ɛfiri sɛ eh, sɛbi yɛse eh, asantefoɔ nwoma no mu yɛse sɛ eh, obi dɔ wo a ɔdɔ w'ayɛmmoa ɛne deɛ ne kwan so a ɛma agye tom ba sɛ bɛrima kɔware ɔbaa na ɔwɔ ba baako mmienu anaa mmiɛnsa a Ada sɛ abusua bɛ chip in anaa adamfoɔ bɛ chip in. But normally what they ask ne sɛ, ei, na wo kunu yi yɛse wɔwɔ ma mmienu dada anaa wɔma mmiɛnsa dada. Na ɔbaa no gye sɛ anyɛ ka sɛ, ei, na ɛbɛboa wo deɛ. Mɛmɛbere o, mɛma yɛ mɔbɔ. Ɔbaa deɛ awo dada deɛ a, asɛm ni hɔ ba sɛ bɛrima wɔ ba na ɔkɔware ɔbaa deɛ ebusa sɛ ei na ɛbɛboa wo deɛ anuanom ne adɔfoɔ nsusu ma mmarima mmerɛ nsusu ma mmarima nyɛ mɔbɔ wɔ asase so anaa yɛn nsa ano efisɛ deɛ ɔdoma kɔma nyankopɔn n'aka no ɛno ara na ɛbɛbɛm sɛ yɛtena ase titi bi firim ne keka bi bom a nneɛma a mɛka sɛ ɛɛ ɛma gyina so ɛde kɔ awareɛ anaa wɔde wura awareɛ mu no nyɛ no bi na na mɛma gyina so sɛ bɛrima firi n'akoma mu ne ne mu nyinaa ka sɛ ɔdɔ ɔbaa sɛbi ohun adeɛ a ɛtan wɔn ho kora ohun nti normally mmaa naa bi kora tumi ka sɛ ei ɔbaa wei deɛ. nka ɛnyɛ ne so bɛrima ni o, ɔbaa wei deɛ nka ɔmfata wei o, nso nam sɛ sɛ bɛrima dɔ adeɛ anaa bɛrima gye adeɛ to mu a, ɛɛ ɔstiki to adeɛ no te sɛ deɛ yɛde glue ayɛ dɛn asɔ adeɛ but ɛmaa nte saa nso bɛrima bɛyɛ wei nyinaa bɛwie no sɛbi n'abasobɔdeɛ ketewa bi. Nti mede deɛ meka no nyinaa ne sɛ ɛmɛ mɛbrɛ ɛmɛ ma yɛ mɔbɔ yɛhwɛ adeɛ bi te sɛ yi sɛ nnipa tena ase na ɔde n'adwene bu sɛ ɔbaa ware bɛrima a ɔboro ne so anaasɛ bi a wɔn tena ase taage bɛrima ne sɛ ɔmfa ɔbaa no nkɔsi baabiara Nkɔmmɔbea a mmaa no dodoɔ no ara no anaa nnamfoɔ anaa abusua taa di anaa deɛ ɔde w'adwene bu nie. O oh, aware wei nkɔsi baabiara. O oh, wei ɔmfa bɛrima ɔmfa ɔbaa nkɔsi baabiara. O oh, ɔmnyɛ ne sei. Wɔde nkɔmmɔ ne kɔnkɔnsa ne atorɔ ne ahoɔyɛ ankɔmmɔdie sei ara na awareɛ no me kasa yi nyame ato nsupa agu so na ebi a ɛdi afe baako wɔn so oh ekikiki kwa ebegu na kakra kakra na nyame ato nsupa agu so na ebi a ɛba abam oh kikiki kwa ebegu na nyame ato nsupa agu so na awareɛ no atra baako mmienu mmiɛnsa afe deɛ ɛkɔ na deɛ ɔkaeɛ deɛ osusuɛ no nyinaa ama mu a na aware no de nsesa bi ba ɔbaa no abrabɔ ne n'asetena mu na ɛnamfoɔ ne nua no hu no sɛ deɛ na ɔte sɛ bie mu no a afei deɛ ɔtaa ka no sɛ ei owale yei deɛ wayi ama biribi na ɛkɔ ne nkwe na bɛma bɛkɔ kaka ei wokunu yi deɛ nanso Saa ade yi ne ana abrabɔ yi, sɛ ɔbaa na ɛbɔ ne ho mmɔden ama barima bi asesa afiri ne tebea bɔne bi mu a, ɛfiri sɛ nka aseda ne abasobɔdeɛ sononko na yɛde bɛma no. Ba barima bɔ ne ho mmɔden sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛgye ne yere anaa ne dɔfo bi afiri kwan bi a na ɔnam mu a na ɛnyɛ na ɔde no bɛsi kwan a mefiri sɛ ɛtene mu na ɛyɛ papa mu a, na afei yɛde biribi taage bɛrima no. Ɔbaa ɔbaa no abrabɔ mu deɛ ɔma no nyɛ sei, ɔware no deɛ ɔma no nyɛ sei. Mmarima bere o, mmarima yɛ mmɔbɔ. Me nua dɔfoɔ, ɛyɛ wo dehyeɛ, ɛyɛ wo somfo, ɛyɛ wo nua, ɛyɛ w'adamfo, ɛyɛ wo ba ɔwɔ faase, wo nana, Asante barima na wo ne no ahyia. Meda wo ase sɛ wanya aso na watie me. Na mesrɛ mo sɛ dwumadie yi a medi memfa nyɛ obi animtia anaa memfa nkasa ntia obi. Ɛyɛ dwumadie a yɛn nyinaa de kaakae ho na yɛde atu yɛn ho fo na yɛde ahyɛ ho den na yɛama ɛdaadaa asetena ne abrabɔ no mefiri sɛ yɛwɔ mmoa bi de boa bɛrima a yɛma bɛma nyɛ mɔbɔ anaa yɛma bɛma mmerɛ na yɛbɛyɛ ɛnyɛ mmoa kora mpo mpaebɔ koraa ɛfiri sɛ twerɛ no sɛ bɛma ne abusua ti na sɛbi obi yɛ abusua ti na sɛ wammoa no amma n'asɛdeɛ ɛne deɛ sɛ ɔyɛ no mefiri sɛ ɛni mu a yɛ na ntwa yie na mede adeɛ baako da bi a mɛsrɛ sɛ ɛmɛmɛ owiase nyinaa ntrae sɛ wɔn bɛnya etire etire etire a yɛde fa adwene a ɛnyi tire a yɛde we adwe. Meda mo ase. Sɛ dwumadie yi anaa nkɔmmɔtwitwi yi ɛtɔ YouTube a, na mesrɛ wo, wotie a na wa like na wahyɛ na wa subscribe ama onua bi so atie bi. Nyame nka yɛn ho na ɔmo ahoɔdene na ɔnkɔ so ntua nkwanam. Bye bye. Yɛbɛsan hyia bio.